wazio mo ni hao o wazio mo ni hao ma e kayo ũrathire caina ũrarita ũranjĩra nĩ homa wĩnayo kana nĩ ndũ niĩ ndirĩ na homa wazio mo nĩkĩ kĩrakũgia icio nĩ ngai ici cia gĩcaina nĩ hao rĩ ĩĩ nĩ kũria mũndũ wĩ mwega nake aũcokeria nĩ hao ma nĩ kwega mũno gĩtikĩrĩ kĩritũĩ eh. kĩhana kĩmathai gĩtukanĩtio narĩ eh. na gĩkũyũ gĩaitũ eh, ene mũrĩ gũthiĩ na mwacoka o wega ĩĩ thabarĩ rĩ ĩrarĩ njega no ĩrakĩrĩ ndaihuma na wanjĩrire bũrũri ũcio andũ akuo nĩ aingĩ gũkĩra bũrũri ũyũ waitũ wa kenya we nĩ icerũ wĩ narĩo

na mboiconi ũguo nĩ kuuga atĩa kuga irio cia mũndũ ũmwe kana ya mu- nyama ya mũndũ ũmwe rĩ ĩĩ reke tuge na njĩra nguhĩ atĩrĩrĩ Ĩĩ. biribiri ũtekũrĩa rĩ ĩĩ ĩrakũrũrĩra nĩkĩ mũndũ ndarĩe kĩrĩa ekwenda no kaĩ harĩ indo mbimbiria ĩkĩregete kagiria irĩoi no tondũ ũkwaria tarĩ itherũ rĩ ĩĩ twakinya china tondũ ndege ya kenya yakinyire ngwanjuzi na njara ĩya rũcinĩ rĩu ndege yagĩkinya-rĩ Ĩĩ. na tuonio ha gũkomia rwaru ĩ nĩguo tũkĩnogoke Ĩĩ, mĩnoga ĩ niĩ gĩkinya saa sita cia mũthenya-rĩ Ĩĩ. ngĩhurumũka ndũĩ niĩ ndiendete gũkoma mũthenya nĩ njũĩ gatoro ndwenda ĩ no nĩ gũkĩrota ndarotire ndĩ toro-ĩ Ĩĩ. ngĩona ndege ĩgĩtoga kĩguoya gĩkĩ Nĩ haka. rĩu ndokĩra rĩ Ĩĩ, ngĩĩthamba mwĩrĩ ngĩcoka ngiuga atĩrĩrĩ ĩĩ, wakamũiria andũ arĩa angĩ tũgũthiĩte nao mokĩre rĩ ĩrĩ, ĩĩ no nogore magũrũ hanini ĩĩ, na ndigagĩthiĩ hanene ĩ ĩĩ, ndigakĩrigwo nĩ gũcoka tondũ nyũmba rĩ ĩĩ, ihanaine ta wambũi mĩcore ĩĩ, ihana ũguo rĩ, Eh. nĩ raithi ũkĩũra, mũno ĩni, na rĩu rĩ ĩĩ,

njuga reke njonyei Eh, njũrie kana marĩ na mandazi na zambuza ah, icho itingĩkĩaga. ĩ hamwe na gacai Eh, niĩ ndaikara thĩ-rĩ eh, wĩita agĩũka na karamu na karatathi nĩguo. ndarora menu yao-rĩ ngĩona ndirĩ kĩndũ ndĩramenya Ehe, tondũ ciandĩkĩtwo na gĩcaina ehe. no tondũ ndikĩrĩ nyenje-rĩ iwe ndũngĩũra ingĩra mũcaina ũcio atĩrĩrĩ we ũka haha nĩ kũigua gĩkũyũ ĩĩ tondũ nĩ aiguire ĩĩ agĩũkire Ya- ĩĩ no ũkiuge nĩ amenyire gĩkũyũ ĩĩ rĩu hau ndaikarĩte rĩ ĩĩ harĩ mũndũ warĩ hau ĩ ĩĩ ngĩona areherwo kanyama kahĩhĩtio wega biũ nginya gagatunĩha ĩĩ ũrakona ũgaita rũta ĩĩ na nĩ ngĩkũhũĩ nyama ndũtecaga nayo ĩ rĩu ona handũ ha kũria kĩndũ kĩngĩ-rĩ ĩĩ ngĩra mũchaina ngwenda kanyamo ta karĩkũ o ta gaka na goke na tũchips ehe o ũguo ĩ tondũ ũcio akĩrehirwo na tũchips Rĩu ti tũwaru ingĩkĩmuonereria na guoko tondũ rĩrĩ ĩĩ tũtiakĩiguithanagia ruga o ta tũtũ akĩandĩka hota nĩguo no atanathiĩ kũrehe-rĩ ĩĩ samirie kĩnjũria atĩrĩ ĩĩ ndemezeki damiano ĩĩ ehe nĩ wakĩmũria nyama ĩno nĩ andũ yetiguo o rĩmwe ngĩmwĩta ehe waita come here ũkĩmwĩra oke na mũhĩa ĩĩ ndamwĩra ũka haha nĩguo nĩgũkĩigua gacũngũ kanini hihi ĩĩ kau kanini nĩ ekũigua ona kangeizi nĩguo ngĩkĩmũria atĩrĩ ĩĩ eh, tell me What meat is this? rĩu ndeto iria mũraria rĩu nĩ mwariganwo biũ tondũ ona niĩ nĩ ndora ĩĩ nĩ kũmũria atĩrĩrĩ na kĩmonimoni ĩĩ ta njĩra atĩrĩ ĩĩ nyama ĩno nĩ ya andũ nĩguo gakĩnjũria atĩrĩrĩ ĩĩ meat meat eh, woo! Ateke, ateke. Rega kĩnjĩra nyamari. Ĩĩ. Nĩ ya ngugui. Ho, ho, ho, ho. Reke ngwĩre. Atĩrĩ. Akorwo nĩ ũrĩ wona wa kĩihũri. Ĩĩ. Ndaumire tara. Ũkiuma tanyaga ĩhĩre. Ũiguĩte nĩ wokũreherwo nyama ya wagaicari.